Hai begula dengan aku Malala baka ke sekali tu nyadi uhh kitai bisi ninga berita lori ti accident lori mai barang barang ke makai uhh ba dini menua jangka ku kita semua nemu lahau nyadi aku mega bisi ngaga siti status ba Facebook nyadi munyi tu nama utai patut tauka utai ke enda patut digaga kitai enti lori mai pemakai nya accident dipeda ba mua mata. Nyadi mayuh mega sida entadik sarah salah penemu, sarup penemu ngumbai ke status ko tu tadik baka status provokasi ngasuh utai nya nama nya charut. Ukai meka nya au. Nyadi lebuh ko macha utai tu rate tu mayuh mai komen. Nyadi aku nulih uhh macha ke siti siti penemu bisi betul bisi enda betul bisi ke baka iya mayuh orang mayuh aga penemu. Okay. Nyadi aku deka. madahka penemu aku. Ukai reti aku tu pandai, ukai reti aku tu nemu pasal uhh undang-undang ti mega tu. Semina aku ka bekunsika aja. Nama ti ke nyadi dudi hari ila engka utai ke daripada aku tau tadi tau diguna kitai mayuh, kitai semua. Au. Nyadi bisi dua pekara iya nya patut tauka enda patut. Okay. Aku madah tadi patut tauka enda patut. Nyadi dulu ku nyebut iya ke patut digaga kitai lagi ku madah iya ke enda patut. Utai ke dulu di digaga kitai utai ke patut digaga kitai keterubah iya enti kitai meda orang accident enti aku lah aku sigi ngetu enti aku enda berumban nama iya enda meet enda emergency aku enda sigi ngetu nama kebuah laban kitai enda nemu nama penyadi ngagai orang ke accident nya. Enti kitai ngetu orang nya tadi kitai lalu keterubah iya enti ulih telefon ngagai ambulans meda um gaya orang ke aksiden nya enti balat semua satu call ambulans nya kebuah ba telefon aku sigi semampai bisi nombor ambulans um nama nya um polis bomba hospital au Laban kitai enda nemu utai nya nyadi ba sapa ba kitai tauka orang bukai. Nyadi keterubah, call ambulans. Nama kebuah call ambulans enggau polis dulu? Laban kitai ka nulung ok orang ti uhh accident nya engka iya balat. Ami ku chunto iya lebuh dalam parit. Parit nya bisa ai bah mungkin nih ko. Ok. Nyadi call ambulans udah nya tadi kitai meda gaya ulih kena kitai nulung iya. Enti baka tengelam jari iya nyau mengkanya minta tulung, kitai mesti datai nulung. Nama kebuah laban utai nya tadi tau nulung iya nyelamatka nyawa iya. Enti enda pia, kitai enda nemu namatka dalam nya apai indai iya, anak iya, aki gemin okay. Nyadi utai nya chukup uhh sinuklah kitai meda au laban aku uhh enti ulih uhh aku selalu. Betemu enggau kes mengatu ti sejalai aku sigi ngetu. Nama tu ulih tulung ne sigi aku nulung selalu man. Ukai ku madah rimpu manah lah au. Udah nyata ri udah kitai nulung orang uhh call police ni ke patut tulung, tulung. Ni ti kena patut anang enggai ke kitai sereta ri salah pegai nyu ngasuh iya ka ti ku madah ngasuh iya balat agi. Ambi ku chunto iya nyu garing. Pegai kitai mung kitu salah pegai uhh tau. Ngasuh iya pedih segi. Enti kitai nanu first aid, okay, aaa pertolongan kecemasan aaa enti kitai enda nemu, anang enggai ke nyu makin balat. Tang enti iya rasa asai ulih tulung, tulung dulu. Udah nya tadi, aaa ambil ke chunto baka diatu aaa covid nyadi kitai enda diasuh semak enggau pangan diri. Aaa ambil ke chunto, lori accident. Nyadi kitai tu tadi anang enda nyaga diri empu. Baka bini anak kitai ngenti mai kerita beli jauh. Kitai namu nama penyadi. Ok ngagai luri nya. Nya utai ke patut deka ga kitai. Kitai ngetu jauh parking kitai empu masa ngeti kiti nya ke lela. Ke ila lebih agi au. Kitai enda nemu luri nya enti uhh minyak udah naya bisi tesalah bisi udah datai ngisap ke. meletup. Uh, musim covid tem kenya kita enda tahu semak mak bulai ngurang mayuh. Ah uh, nya mesti ka jaga lah. Au. Uh, orang yang tadi patut. Nama tika patut lagi eh nya utai tu nitih ke gaya nama penyadi bekeni gaya lori nya accident. Enti kita udah ngangau ke polis, polis udah datai semua tu ira tu. Okey polis madah. Ah uh, udah okey. Nyadi utai nya patut diambi kitai barang enti kita ka ngambi iya nganti enggai endang ngawa. Utai tu ukai disebut baka sida enchuri. Au anang ke nyebut tu udah enchuri au. Nyadi aku enda setuju nya dia. Nama kebuah enti iya accident lori nya semua barang nya udah cover insurans. Iya disebut uhh nyadi barang uhh barang rosak. Ai jaku Melayu barang rosak. Ok. Enda diguna agi. Enti utai nya ka diambi dik, dik ka nguna iya tau ambi. Enti udah bisi pemendar ari polis tauka ari tukei enti iya datai kiya lah. Au. Nyadi anang kitai tadi uhh accident nyu ngambi barang nya dulu orang ke jengah jengah orang ke nama nya pedis accident nya gelak kitai. Aa nya enda betul lah nya. Ok legi aku madahka baru. Ok udah nya tadi. kitai patut ngambi enda patut ga kitai nyebut nya tadi uhh sida ngambi barang nya tadi mencuri okay utai nya enda patut disebut la laban utai nya tadi kitai enda nemu meng keni ka cerita dia laban gambar ba facebook kitai meda uhh udah ka ta pa bedau orang nya tadi meri uhh pemendar sida ngambi barang laban barang nya tadi dikira barang uhh rosak tau diambi sema iya udah diambi gambar semua polis datai kia encik semua okay. Ha tau deh ambi. Nyadi utai ke enda patut. Okay, utai ke enda patut tu tadi uhh enti ulih kitai tu tadi munyi ke barat tadi kitai ngetu. Kadang-kadang kitai meda nya oh kitai terus lalu. Kitai laju drive. Nya kadang-kadang kitai enda nemu diri sebala kitai. Nyadi enti ulih tulung lah. Enti ka nulung nya ke manah ake lah. Nya te kena patut lah utai inya tadi. Kitai enda nemu nama penyadi ngagai orang nya. Ni nemu enti deh nulung iya engka nyawa iya ulih selamat. Enti iya masuk dalam parit engka iya tadi anak mit bisi dia ulih ditulung kitai. Nyadi enda patut kitai terus laju uhh ngelak ka tauka baka ke enda ibuh. uhh lain lah nganti kitai bisi kes bukai ti berumban lah. Kitai bisi anak mit aku bejaga ka nya dia au bisi bini anang ti malam hari takut ka aku au. Nyadi. Udah nya uhh kitai mesti uhh nama nya tadi mesti meda enda patut kitai tu tadi datai kia lalu ngami badan nya tu enda patut. Laban kitai tu tadi mesti nitihka utai ke padah dulu tadi enti ulih uhh telefon ngagai polis ngagai rumah legi deh datai terus ngambi barang kia. Utai nya bedau dau gaga gamak polis uran nya kati ke madah. Ah nya te kena patut nyi kitai enti tadi nyu kiruh ba ambi ke barang ari kitai ke nulung orang nya ari kitai ke uhh telefon ngagai polis ngagai bomba ngagai hospital ngase ambulans datai nyadi nya mah utai ke enda enda patut ah nyadi mesti bejaga dia kitai enda nemu nama penyadi ngagai ngagai lori nya kitai benung kiruh kisu bangkut ke bawah barang. Orang ke datai enggau kitai enda nemu bisi nginsap ke nama sekali meletut meh penyadi. Aaa nya utai ke enda patut digaga kitai lah au ngai enda bejimat laban lori tu tadi mung ku jaku tadi udah iya angat senang mai iya ma nya idup api lalu lalu meletut laban nya bisi aaa kati ku orang bahan bakar bisi diesel ke dalam nya okay nyadi utai nya sigi aaa mudah angus au mudah angus. Nyadi. Pia mega utai ke bukai enti kita udah ngambi barang nya anang post dalam facebook lah enti ulih anang post dalam facebook ni wang laban dunya diatu chukup jampat utai nya di viral viral viral orang screenshot lo viral utai mungkin nya sekali ko dei gaga ati ketegal bulih rezeki keno ko pemakai utai nya free deh nang sigi amai dei gaga tang orang meda pikiran orang mekeni ngagai dei.

Eh arap ke accident baru sekali tu minta beer lori lori mai beer. oh anang nama kebuah kitai enda nemu kadang enda bala kitai kati nganti utai nya nyadi ba bala kitai kaban belayan diri serumah enda patut ketegal rega utai sepuluh dua seratus dua di nyu ngarap utai nya accident kati ke nyawa ai deh. Nyawa berapa ribu berapa juta berapa billion berapa million sama jaku break million ngai Trilion enggai maku laban utai nya enda ulih diganti enggau mata duit. Ok nyadi mayuh agi ti bukai sida nya tadi lalu nyebut anang lah provokasi madah ke orang menoa tu sigi enda manah sigi jai udu ngambi barang ke nya bisi siti komen ditu tadi lalu ku delete. Laban utai ke baka tu engka nya nyadi pengilau lusa ba menoa kita. Ambi ku chunto nyadi ba menoa aku din. Enti ku madah iya mesti nyedia utai nya ulih ambi utai nya nadai nadai nama nya nadai ditagang orang agi tau deh ambi utai nya kai beguna ade nyadi ambi ku chunto um semin chunto nya um nama agi tu bukai la ku nemu um utai nya tadi kayu ka utai nya utai pemakai ka enti utai nya agi manah engka utai nya nyadi bemua mata ade kati ida ngambi ka enda utai nya udah dikemendar ka polis utai nya udah cover insurans magang so Anang kitai madahka, Oh, orang menua tu sigi aja orang meh anang laban nya tau pulai ka laya. Nyadi, nya aja penemu aku ngan kita semua. Nyadi kitai ngarapka uhh utai baka tu uhh sema iya nyadi agi kitai nemu nama utai ke patut, nama utai ke enda patut digaga kitai. Enti kitai agi ga ngaga utai baka tu, utai te tadi. Dunya dunya diatu chukup nyamai utai nya nama nya ngerembai ngerekai enggau jampat. Ingat kitai siti kes suba kes manuk ke ditumbiak deh nya diambi baru sampai keluar ba TV. Meh kitu ga kes tu meh sampai media ba ba semina nyua aku bisi bisi meda tadi orang bisi screenshot madah ke aku apo nyadi nibuh lalu kitai aaa mantai ka gambar aaa tauka nama nya eee ngaga status ti Nentu manah lah, nentu manah lah nyu enggau arap orang accident. Uh, neta mungkin nya. Okay, jadi, nya aja hari aku harap ke kitai bulih penemu ke mimit taja enda mayuh. Jadi aku minta ampun. Uh, taja utai nya tadi, uh, uh, nyadi pemenua bukai aku tu mega kiruh. Kati ku orang sibuk, ake po. Enda, penemu ku tu angka nya bisi guna, enta guna. Nyadi kitai tu sama bansa, sama diau menua tu. Uh, sehari tu utai nya. Nyadi ba orang engka pegila lusa utai nya nyadi ba kitai. Kati asai kesia ti asai ati uhh tentu kitai tu sinu enggai meda orang ke uhh ngereja utai ke mung nya utai ke enda betul utai ke enda patut sebut te ari. Nyadi enggau peluang tu aku meri uhh ngajah kitai gayu guru gerai nya maya lantang sanda chela empa menua menua ok lebih agi diatu penyakit covid uhh agi ngerekai bejimat lebih agi mai anemia mai apai indai ku udah tuai. Nyadi. Selamat ari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang chelap embak menua menua ooh ha terima kasih subscribe like enggau beri komen ti meri peransang enti ulih anet skip iklan laban nya siti ari cara kami youtuber tu maju ke mua terima kasih.